Senku te chuan camera tha tak an neih tak ah chuanin van atang chuanin lei lam thla chu uluk takin an la a, chu chuan thil dang an zawng turah pawh nasa takin a puih pha a ni. Leiah chuan thlalak chu uluk takin an en a, An thil duhawmna hmunte chu chhinchhiahin chulai hmunah chuan awlsam takin an kal thei pha a ni. Khawleh lama taizute pawn an buh tam tak chu an lo seng mek a, chung an buhte chu steam gorilla hmangin khawleh lamah chuan phurh phei a ni a, chu chu chhang leh thil dang siam nan an hmang dawn a ni. Yaw chuan, Lo neih chu a van hahthlak em, ka kawngte hi a bung vek tawhin ka hria, a lo ti chhuak a. Tunah chuan buh an nei tawh bawk a, eitur tuihnai tak takte chu Ruisui chuan a lo ngaihtuah leh tawh a, An buh pawl zingah chuan suika leh a uite chu an lo tel ve a, anni hian an hnathawk chu an lo pui ve dawn a ni. Thlalak hmang khan an duhawmna hmun chu an zawng kan ti tawh kha. Tunah pawh hian Francois leh suika chuan an zawng mek a, anni chuan sanghngal pel an tum dawn a ni. Mahse ka haw-ku chuan awlsam takin sanghngal tam tak chu a man a, chungte chu uluk takin anni ho chuan an enkawl a. Kohaku chuan Senkutena an zawng ruk mek awi chu a lo hmu a, midang chuan a tirah chuan an awi lawk lo a, an enpui hnu chuan a ni ngei chuanin an hre ve a. Awi zawng tur chuan an ni ho chu rang takin an tlan chhuak nghal a, a phur pawh an phur teh e. Francois leh Suika chuan sanghal pakhat chu ta lan tum a, eitur siam nan te pawh an ti ni mai thei ni. Tenku te chu phur takin chhuak mah se, oil awmna chu an hmu nghal thei lo a, a awmna lai tak la an hre chiang bawk si lo. Chu bakah oil a ni kher angem tih ringhlelhna tlem an la nei a, Senku chuan uluk taka a ngaihtuah hnuah, a tlai hmun kha sangha hlo awmna hmun ni ngeiin a hria a, chuvang chuanin a rang thei ang berin anni chu an let leh nghal a. Hemi a ringthiam theihna chhan pawh kum sangkhat zariat chho vel khanin mi pahnih chuan sanghalh an hmu a, chu sanghalh awmna chu mak tak maiin oil a lo ni a, Hemi tang hian Senku hian a ring hlelh a ni. Francois chuan sanghal pakhat chu a lo phuar bet ve mek a, a ni pawh chuan oil rim tlem chu a lo hria a. Senku te chuan, Talh reng reng suh ang che, tiin an lo au a. Senku te chuan chu sanghal chu an chhuah a, anni ho chuan sanghal tlan chu zuiin oil awmna hmun chu a thlengpui ngei an ring a ni. Reife an in um hnu chuan chu sanghal chu kawi hnih kawi thum ah hian a peng zeuh a, chutah chuan Senku te chuan an thil duh chu an hmu ta a ni. Senku chuan a ni nge ni lo fiah nan lei dum chu la kang in a han hal chhin a, chu thil chu awi la lo ni ngei tih hriat nan a rawn alh a. Ti hi chuan a hma ai zawng in an hmasawn na pawh a chak leh dawn ni in a lang, awi lan nei leh ta bawk sia. Senku te chuan awi thlit fim na hmun chu an siam leh nghal a, Kingdom of Science te chuan chawl lo in hna chu an thawk zel a, reilo te ah petrol tha tak chu an nei thei leh ta a ni. Suika chuan a ni sangha hli kan talh dawn tho em tiin a zawt a, Francois in tul a tih tak lo ah chuan chu sanghal chu a za len thei a, chuvang chuan in Suika leh a ui te chu an lo lawm ve hle a, an air balloon hmang chuan khaw leh lam ah tui alh thei te chu an thiar phei a, Senkui te chuan speed boat siam in chu chu enchin ah an nei dawn a ni. Petrol chu thunin engine chu an han tih nung a, Senkute chu an tlan chhuak ṭan ta. An petrol leh engine chuan duh ang takin hna thawk a, an lawng pawh a phui ṭha viau e. Mahse, hla deuh an thleng hnu chuan mi dangte nen chuanin an inbi pawp thei ta lo a, chu chu an harsatna chu ni. Mahse, Senkute chuanin chu an harsatna chu ching fel ngei chu a tum a. Senkute chuan satellite pui pui siam thei lo mahse, tower lian tak chu a lo siam hman a, chu chu suikate chuan an lo awn a. Tichuan Senku te chu hmun hla takah awm tawh mah se, in lama mite nen chuan fiah takin an in be pawp thei ta a ni. Mahse an kal thui mah mah nge ni, an radio signal chuan thil danglam chu a rawn man ta tlat a, an voice chu a rawn chiang lo nghal. Satellite kan man fu nih kha, ti dawn se Senku chuan an man fuh lo tih chu a chiang ropui bawk si. Mihring dam an awm anga signal an lo pe chhuak nge, lungah khan tum reng vangin tute maw hian an changtir ni zawk ang le. Khawchhung lama Senkut tena signal mak tak an dawng chu an lo sawi luai luai a, ring thu in thenkhat te chuanin mihring dang te pawh an la awm ve ni mahna an ti a. Taiju chuan a enga pawh a tua pawh chu lo ni se, kan hna hi tha takin thawk ila, chu chu hmasawn zelna tha tak a ni. Senkhu chuan midang an awm ve ngei chu a ring a, chutiang bawkin a thiante pawh chuan chu mi finfiahna tur chuanin khawl tha tak chu an siam chhuak leh dawn a ni. Kha thil hring kha khuarel chhiatna nge, mihring experiment dik lo nge, tum reng vanga mi in an hmang zawk. Khatia thil a thleng atanga mihring harh chhuak hmasa ber kan hriat theih chu Senkhu chiah hi ni si. Mahse, radio hmanga ṭawng chiang lo tak an hriat kha mihring dang ngei an ni bawk si. A tua pawh chu nise, an ni ho chuan zawng chhuah chu an tum ruh bur a, chu chu ti su ka sa, kaih thawh leh theihna kawng awm chhun a ni tih pawh kan hriat kha. Senku chuan glass u la in a hma a chrome te nena puk chhunga an crystal lak kha an la khawm bawk a, chu chu Taizute chuan hnehsawh takin an chhudip a, Senku chuanin an chhut dip sa chu a chemical te nen chuanin a han chawh pawlh leh a. Chu chu wire te nen chuan zawm leh in bottle chhungah chuan dot hring hi a rawn lang a. Asagiri chuan hei ringawt chuanin midang awm leh awm lo engtin nge kan hria thei nga hna van thawk awm lo a lo ti hman hmawh a. A hnuah chu dot chu line in a rawn kal phei a, Senku chuan hrilh fiah zelin Hei hi radar a ni a, midang awm leh awm loh kan hriat theih dan tur chu he line kal hi a rawn danglam mai ang, a ti a. Chu chu an lawng hnuaiah chuan an dah a, an thil siam chuan an duh ang thlapin hna a thawk a. An thil thar chu tuipuiah chuanin tlanpuiin mahse tuna an hmang dan tur erawh a dang deuh. An Raider in an hnuaia thil awm a man phu ve leh chuan Ruisui chuan a len chu a han pharh a, an ni chuan sangha tam tak chu an hawn ta a. Tun hi chu en chhin na cho ni vangin a hma anga thui kha kal an tum lo a, an kal chhuak dawn a nih chuan lawngluan kha hmang an tum dawn a ni. An sangha hawn tam tak chu Francois chuanin a thiam thil lantir nan lo hmangin tui takin an ni ho chu a lo siam sak a, Long engine lian tak an siam dawn avangin Senkut chuan thir an mamawh thu chu a sawi a, Kohaku te chuanin thir zawng hna chu an tan leh a. Chrome chuan Senku thil siam chu en vang vangin thirah chuan a han dah a, chutah Raider chuan thir chu a rawn man chat a, rang takin Chrome chu ram hnuai lamah chuan a tlan a. Chu thil chu thir zawng nan chuanin hmang a tum a ni. A hmaa Senkute nen tlanga trek an lakna hmunah khan Chrome chu a vaw kal a, chu mit pukah chuanin lutin thir zawng hna chu a tan ta a. Darkar tam puk chhunga zawng hnu chuan a khawl chuan thir reng reng chu a la man fuh thei lo a. A beidawng tawh hnu hlama khuar khurum a hmu a, chumi zawn a han keng chuan a khawl chuan chiang lo deuh hianin thil chu a man fuh a. Hrui hmangin hnuai lamah metal detector chu a khai thla a, a lo beisei ang ngeiin a khawl chuanin hna chu a thawk tha khawp mai. Thir tam tak a awm tih hriat takah chuan Chrome chuan chulai hmunah chuan a thiante chu lo kal vat tur chuan a ti a, Senku te pawh chu an vaw thleng nghal a. Chrome thil hmuh chhuah chu an mamawh tak a nih vangin Senku pawh chu a rawn khi phei char char a. Chumi chhungah chuan Taizu chu chhuk thlain hna chu zuk thawk nghal a, thir tam tak chu an neih leh hmel e. Chu lai hmun chu Senku te chuan luahlum nghal in thir chu khawl lian tak hmang chuan in an lai nghal a. A laih chhuah lam chu chak viau mah se, thir chu thir a nin a ang in a rit miau si a, a lak chhuah lam an chak hlei thei lo. Chu lai tak chu an buaina a ni, revival fruit awmna atang a chhui in an ram chu an va han zauh nasa tawh tak em. An thir chu hmun danga an khuaa pawh chuan Senku chuanin sem chhuah chu a duh a, a chhan chu hmangna tur a tam dawn em vang a ni. Asagiri leh Ukoyo te chuan bungrua chu an thiar kual a, an kawng a chhiat em avangin an bungrua chu anni chuan an accident pui a. An motor ke hi tube a nih loh vang leh an motor a tam zawk hi thing a nih avangin chak deuha tlanpui ngam chi a ni lo a, Motor hmanga an inzin pawh zung zung theih nan, Senkute chuan motor kawng tur bik te chu an han siam leh te te a, tunah chuan member an thahnem tawh bawk a, a ngaihtuah chhuah leh a bul han tan tih loh chu Senkute chuan engmah a ti ve ngai tawh lo a. Taiju, Nicky leh Makmala in than ngah bawk si, mitkhap kar lo a an hnathawh chu a lang nghal zung zung zel a. Chung an thir phurhte chu Ishigami khawlama kalpui turin Ginro leh Kinro te chuanin lawngah an lo nghak reng a. Ruihsui hian a te te chang lehkha zir aia thil thlang zawk a nei a, chu chu ama kut ngeia lawng siam a ni. Senku te chuan an thir tam tak laih chhuah chu kawngpui siam nan chuan an hmang a, chu chuanin thir rit taka zawn chhuah ngai thin kha nasa takin a pui a, an hnah pawh chu a hma aiin a chak sawt a ni. An lawng tuk lai kha tuman an vil ta si lo a, hna chu a la sawt viau lo, a hma ang deuh tho kha a la ni a. A karah thil dang an ti ve neuh neuh nen Senkut chuan vuak ṭhia mai chu pawi ti lo a, mahse Ruisui erawh chuanin chu chu pawi a lo ti nasa a ni. Ruisui te hi mi hausa tak chu ni mahse, amah pui hian pianpui thiamna pawisa pei pung lamah hian ṭha tak a nei a. Vawikhat chu a ṭhiante nen VR games khelh an tum a, Chu laia duty pa chuan kum sawm pathum ai hniam khelh kan phal lo a lo ti ve khang lang a. Chumi hnu chuan a thiante nen an infiamna tur racing track chu a siam hmak a, a naupang têt aṭangin a chhungte pawisa ti buai loin amah in business a run ve a, chumi hmang chuan a inchawm ve char char a ni. Lawng lian leh changkang tak chu nei mah se, Captain Jack Sparrowt lawng ang type kha a duh a. Chutiang ang chu engtik nia emaw chuan ama kut ngei hian siam a tum kan ti tawh kha. Tun hi a thil tum, a puitlingna tur hun chiah chu a ni. Senkute thu leh hla ah chuan a va inrawlh ve a. A hma a lawng kha Senku design hi ni a, tun a mi chu Ruisui design a ni dawn a ni. Tichuan Ruisui chuan lawng ah chuan mawhphurhna sang tak a chelh dawn bawk a. Mina mi pawn nuam a tih em em thlalak chu a lo la ti char char a, Senkute hnathawh lai chu engkim chu a lo la vek a. Ruisui chuan lawng an siam dan tur leh a chhunga thil an dah vel dan tur chu a thiante chu a hrilh kual a. Hun chu lo kal zelin an ni lamah chuan vur te pawh a tla leh tawh a, Senku te chuan vura tawlh dan te chu an zirtir vel a. Thil thar te man mamawh tih hria in Senku chuan a thian te ei tur eng emawni chu a siam a. Chu thil chu chocolate niin he thil a siamna chhan chu vawiin hi Valentine's Day a ni. Chrome leh Kohaku chu an lo focus bik kher a, Kindle ah chuan thil eng emaw sawi chu a lo nei ve bawk a. Senku leh Pukaseki pawn lawng engine tur lian tak chu an lo buaipui ve mek a. Minami chuan a thlalak te chu bangah chuan bel in uluk tak in a lo en a. Hun pawh kal ve zel in Senku te pawh chuan an lawng lian siam chu an lo zo der tawh a. Chumi tan chuan an zavai chuan in thla chu an la hau a. An lawng lianpui chu tuiah chuan an chho a, Kan episode hmasa bera thil lo intanna chu kan hre thei dawn e. Kha thil hring, mihring lunga changtir theitu kha, eng thil chiah nge a nih a, engvanga mihring lunga chang nge a duh tih chu kan hre chho telh telh dawn e. Mahse chu thil hre tur chuan Senkute chu an zin chhuah a ngai dawn a, an zin chhuahna hian an vaia an kal thei dawn lo avangin Ruisui chuanin Liz chu a siam a.

Khawngak tur te pawh chuan beiseina sang tak nen chuan an ni chu an vei liam a. Episode thar ah lei lung thar rap in kan rawn let leh anga chumi hma chu min lo nghak fan fan dawn nia.